Eh, medo gbe na me va gbe ŋkeƒe ya ƒe la dzi. Egbe nui medi be mia mafia vi ɖe yi tso nyewo agbenɔnɔ ŋuti. Makɔ de dzi de ƒo na ame sia ame ya dzi de ƒo ya medi be makɔ de na ame sia ame ɖevi ɖe sia ɖe yi ke le tsitsi. gbɔ etɔ le asiwò etɔ mele asiwò ɖo ma yi nyo advice ya a kpe ɖe ŋuwɔɛ nukata me va mɔ dzi me va mɔ dzi be ma na kpekpe ɖe ŋu ewò yi le nye kpɔ fifi la le mɔ dzi eya ta me va mɔ dzi ahan e egbe ƒe nui dzi de ƒo nya yi ma kɔ na wɔ eya nye be sese anɔ me akpa ɖeke me le me yi ma gblɔ be fafa le mu ao sese anɔ me aleke sese anɔ me do. Gbã he medze tsitsi gbɔ la, mexɔ abe ƒewo ma me, ya medze ga mɔm wodidi. Haɖe be ne nye ŋutsu no dzi ŋutsu la, edze be nàdi ga. Ega eya me nakɔtɔ ɖo, ega ele agbeɛ kplɔ. Ne etɔwò game le asiwò esiwò ɖe, enɔ game le esiwò ɖe. sigbe ya ɔdze be natsi ema. Ne ga le etɔ o kple nɔ sigbe edze be nasrɔ ayi le yi wo lie be na ga. Me le fi fifi la nye me nya le yi wo lie be na ga o. Haɖe be etɔ nye kple nɔ nye wo me fia mo suku xɔ me wo ma fia wo. Vɔ ŋkume sese ale yi nakɔ nɔ agbe le dɔ wɔwɔ ƒe akpa dzi ya me di be ma fia wo fifi la. Part. Tu le nyiwo woagbe nɔnɔ me ƒe ŋutinye ya me kɔ na ame be makɔ na wò kpɔɖeŋu ne nàkpɔe be akpe ɖe ŋuwò alo makpe ɖe ŋuwò o. Gbã hemedze tsitsi abe ale megblɔe me xɔ ƒe ewo la, edɔ gbãtɔ yi mesrɔ eya nye ale yi wolɔna kapet. Èkpɔe ɖa ɖe, ale yi wolɔna kapet. Kapet yi wolɔna wokɔ dana ɖe xɔ mɔnu kple susu bena ame ɖe gbɔ aƒea me ɖe. alo ame ɖewo gbɔ gbɔna gbɔ wo le xɔ dɔ me ɖe, atutu afɔ le edzi. Ebli tsro ya me kɔ wɔ nɛ. Wo fia ame srɔe ɖe me srɔe ya me le wɔ le dzadzra na nyiwo teacher wo le ewɔ le dzadzra na dumeviwo. Carpet ebli tsro agble de la wo mi nye ta ebli tsro la ema mi ele mia si nye me ƒle nɛ o. Ma ga de atsa wo me te ŋu de na green color eŋu. green color ye ŋu mete ŋu de na ye red color ye ŋu kple ebli tsroŋtrɔntɔntɔ ƒe color bena wòana aŋgba. Ye yeyewo ma kɔ de aca nyewo kapɛti ŋu, ya me kɔ le gakpɔ ŋue vivivivivivivi. Nɛ ci gbɔ ɖe eka ene srɔ va yi. Nyewo nɔ ba tu yi me srɔ yi me nya eya nye kusi lɔlɔ. Me ga ci ye eme xɔ abe ƒe wui eve mawo me me hiã ga. Gbã me ga ŋlɔ be o me be ame gbɔvi ya me nye. Ta ame gbɔvi nɔnɔ ƒe agbe ya me kɔ gbɔ mɔ dzi na wɛ. ta abe ale megblɔe ɖe, kapɛti ya me dze lɔlɔ. Akpa evelia eya nye kusi lɔlɔ. Agbledelawo míenye edegble le etɔnyia si ta nu ka mewɔna ne míva yi si de wo la alo ne mesi de o la meva dzrana detiawo do kple susu be mate ŋu akpɔ de fɔ ne makɔ va lɔ kusi. Agbeya ya menɔe ma. Menɔ kusi lɔ nɔ dzadzra na dumeviwo Teacher nye wɛ o ne ma kpɔ kɔ ma kpɔ kɔ ba kɔ de kotoku me. Ok. Akpa evelia ma ta edɔ wame eve ya me yɔ fifi la. Eyi me gale nu ƒo fi kpli wo fifi la ele marketi na te ŋu aga wɔ dɔ ma akpɔ ga. Enye ɖevi fɛ gbɔ eya me gblɔ me le na wɛ. Ma dzɔ le akpa ma dzi. Nye ma te ŋu axlɛ dɔ yiwo pete me wɔ va se ɖe gbe ɖe nye ma te ŋu axlɛ wo pete na wɛ o. Vɔ. Sue mate ŋu axlẽ na wò ɖe, ade dzi ɖe ƒo na wò kple susu be edɔ ka yɔ mele sigbe edɔ ka yɔ mele. Fifi la mele egblɔ, China kɔ carpet ɖewo kɔ va amewo le ƒeƒle, vɔ mele tsitsi na wò be ɖe ebli tsrotɔ ne gawɔe nye menya du ka me ele o, vɔ ebli tsrotɔ ne gawɔe ɖe akpe ɖe ŋue nye menya du ka me ole o. Makɔ akpɔ makɔ da ɖe ta meʋu le. Kusi lɔlɔ me. Ya me va le BRICS tsro. Me va nɔ BRICS tsro alo menye blɔk yo BRICS ya me nɔ yɔ. Efia be ke kple tsi ya na ku na ku ke. Eke ma na kɔ tsi de me. Ne kɔ tsi de me vɔ la, nuka na wɔ? A fe. Ne fe vɔ la, sɔmta mi da na si le ŋu. Ŋdi kain me ko mi fɔ ko tsa tsa tsa tsa tsa tsa tsa. eye akpla ti box ɖe ko size bricks ƒe size ame sia ame kple size di wòle amewo di gãtɔ ame ɖewo di suetɔ ekpɔe ɖa ɖe ya me nɔ bricks tso nɔ dzadzra na exɔtulawe me nɔ dzra na contractorwe me nɔ dzra na eh, biglawe bricks ya me nɔ tsotso so it's one of the field edɔ sese yiwo mi wɔ kɔ nɔ gakpɔ. Míkɔ nɔ kɔba kpɔ kɔ na vuɔ. Ekpɔɛ ɖa ɖe. Ma yi dzi viɖe yi nye akpa akpa akpa yi ŋgɔgbe viɖe nye be mi va nɔ djakpa alo mi va nɔ agbledenamewɛ. Mi va nɔ agbledenamewɛ, agbledediɛ. Akpa ka me wo le? Ele akpa vovovo me. Gbã Ate ŋu ada agble kple ame ɖe ama anyigba, ama agblie hã. Haɖe be nu ka? Anyigba mele asinye o. Ta agble ne be made ɖe, ɖe meva yi dena agble le ame ɖe ƒe anyigba dzi, nye kple amea míame. Eya me kɔ nɔ kɔba kpɔ. Ekpɔe ɖa ɖe, eya me kɔ nɔ kɔbawo kpɔ. Ta ne meʋu le fi ma, nu ka megawɔna? Mevae wɔna apa, mevae ŋlɔna agble me na amewo, ebli me na amewo, kokogble me na amewo, be makɔ nɔ agbe. Ele nye kpɔ le mɔ dzi fifi la nye menya ka me le o. Vɔ woƒe kati me alo woƒe kɔme ame yiwo le loa me ya ma va va fima bikɔ akra ya me nɔ. Kɔƒe me tɔ ɖe ya gblɔ me le na fifi la agbe yiwo me me nɔ.

Yi wɔe be mede suku kakakaka do, vɔ nyemenya ame ka mava nye le agbea me o. Nyemenya dɔ ka mava wɔ le agbea me o. Ekpɔe ɖa ɖe, mele mɔ dzi ne le nye kpɔ fifi la, menye ya me srɔ̃ o ao, menye ya ƒe suku mede o ao. Egbe ma gblɔ mele na wòe ma. Agbledede vovovo ma megblɔ abe ale megblɔe va yi ɖe.

Ok, míyi ɖe edzi. Ne enya yiwo me xlẽ tso carpet lɔlɔ, kusi lɔlɔ, eh, agbledede na amewo, bricks tsotso, ne wò ŋutɔ ekpɔe be ema mate ŋu anya wɔ na wò ɖe, ema mate ŋu anya wɔ na wò ɖe. Le dua me ɖe, kɔƒe me ya, Magblɔ be, Edɔwo sugbɔ. Nyɔnuwo ƒe akpa dzia, nyemenye nyɔnu o ta nyemate ŋu agblɔ nyɔnuwo ƒe akpa dzi sugbɔ o. Vɔ aƒa, nyɔnuwo tsɛ nɔ aƒa wɔm. Makɔ akpa ma kɔ da ɖe eyi mega wɔna yi nye dɔ sesẽ. Eya nye anyi tsi dede. Kɔƒe yi me me nele fifila, mexɔse be atiwo vɔ ɖa. Dziɖuɖuwo kple anyigbatɔwo tsɔ atiwo pete atiwo vɔ ɖa. Ati me ya mi va yi ɖe na anyi tsi le. Ati me ya mi va yi ɖe na anyi tsi le. Mi va ɖi anyi tsi zã me. Womate ŋu aɖi anyi tsi le ŋkeke me ao. Anyi tsi. Anyi tsi tem kaka, anyiwo tem kaka ɖeɖi te ŋu nye. Mía ame ɖewo, anyi tsi ƒe vevesese mega nye veve na mía agbe, agbe, agbe, agbe le, le agbe ya me o. Ne anyi te mí ɖe, ao, vevesese ma mega le fu ɖe na mí le agbe ya me o. Ekpɔe ɖa ɖe, haɖe be nuka? Wo, anyiwo te mí kaka ɖeɖi te mía ŋu. Mase vɔ mewu nye wo susu ɖe ŋu. Vevesese ma anyi anyi ƒe tete ƒe vevesese mewui. Anyi tsi ami de fifi la o magade anyi tsi o ao o mava yi de o atiwo mele o. Ta ne box ɖe ate ŋu akpɔ kapinta ɖe ɖo mahi ati ɖewo le asiwo ɖe dze anyi tsi gble de ɖe. Wɔ box ɖewo kɔ da ɖe Eya Mawɔe nana nàbia Mawu be, Mawu, mekpɔ wò ŋkume, mewu mo dzi ɖe toa ŋu. Afi ka nye xɔnamee atsɔ ava? Nye xɔnamee atso dzi kple anyigba Wɔla gbɔ. Ekpã ne nawɔ atsa wofia ale yi wowɔ na woyɔ anyi tsi ɖe go me. Ne nawɔ atsa ma, ko Mawu awɔe be nuka àkpɔ na ɖe anɔ anyi tsi xɔ tsi exɔ asi fifla nàte ŋu anɔ anyi tsi dzra akɔ nɔ kɔba kpɔ. Nyewo avu yiwo mewɔ le agbe me. Eya me kɔ le dzideƒo na wɛ. Eya me kɔ le ŋusẽ do na wɛ. Ekpɔe ɖa ɖe eya me kɔ le ŋusẽ do wɛ. Ele nye kpɔ le mɔdzi ɖe eya me kɔ le ŋusẽ do wɛ. Le kɔƒe me kpa dzi. Mite ŋu doa ʋu yi ɖe du bubuwo me va wɔna pa. Haɖe be midi be mianɔ agbe ɖa. Mide be miakpɔ kɔba.

Me meto mɔe dzi meto o. Domai nye toe vɔ me mete ŋu ke ɖe tɔ wɔ abe ale nye me ke ɖe tɔ nye ŋu ne wòagblɔ agbemenya na wo na mo. Ekpɔe ɖa ɖe ya ta me kɔtɔ nye kɔ va mɔ dzi makɔ kpe ɖe ŋu e. Ta egbe nyewo life history ya gblɔ me le na wo tso carpet lɔlɔ ku si lɔlɔ bricks tsotso eh apa wɔwɔ na me we agble dede. Wokpla me ɖe mia ma nyigba eya sɔe yi mete ŋu gblɔ na wo ma le kɔfie me. Le kɔƒea me, aha sɔe mate ŋu agblɔ na wò ema. Enye nɔvi, ya ta meva mɔ dzi makɔ do wò ŋkume ne nàkpɔe akpe ɖe ŋue. Agbe ame ɖe, no mewɔa fu ɖe, eya ta megblɔna le Kristo gbenɔnɔ me tso yiwo ƒete mewɔ kakakakaka va se ɖe gbe ɖe. Mawue lé nyao gbe ɖe te, vɔ Mawu ƒe ŋkɔ yiwo kɔ nam ɖe eya me le gbɔgblɔ be ao. menye Yehowa ye o. Yehowa meyɔ eƒe ŋkɔ na ame ɖeke o. Lɔlɔ̃ yɔe le esi wòkɔ yɔ eƒe ŋkɔ na ame ɖe ɖe. Míbe lɔlɔ̃ ma nekɔ ƒo nu kpli mí direct. Yi nye menya be Mawu yi ƒoa nu kpli mí ya nye míaƒe drɔ̃ewɔ, míaƒe drɔ̃eme. Ame ɖeke meso wo gbɔ, ame ɖeke meso wo ŋkɔ me o. Eya ya maganɔ gblɔ gbe sia gbe be, Mawu meƒo nu kple ame aɖeke o. Míakɔ míaƒe susuwo kɔ tsã ɖe agbenɔnɔ ŋu míakpɔ be eka akpe ɖe mía ŋu ne míalé ɖe te. Eya, eya manɔ gbɔgblɔ le mɔ dzi. Sue yi le asinye manɔ gbɔgblɔ ema. Mebia adagbe na wòe. Bia ŋutifafa na wòe. Mawugã nedo ŋusẽ wòe.